Радиом Казанны тотамы? Хас салават җырлаган кебек булды инде менә. Исемең ничек диме синең карчык, ә? Нинди карчык булаем ди мин сиңа, ә? Син үзеңә кара хәчтүреш. Телеңә димчә чыккыра. Венера булам мин. Венера. Венера ханым дисәң дә була. Яра, яра. Нәрсә кирәк соң сиңа? Миңарга Әкрәм Галиевич дигән бер бәндә кирәк иде. Менә ди, үзенә генә әйтәсе сүзем бар иде.

Ә мин сезне нәкъ менә шундый итеп күз алдына китердем, Дилбәр Фәүгәлис. Тик э, нишләп сез мине автовокзалга чыгып каршы алмадыгыз? Телеграмманы алмадыгыз әллә? Телеграмма? Күрмәгән мин телеграмм, килмәгәндер ул, килмәгәндер. Ә сез бит, Әкрам Галиевич, дөрес итеп сулыш ала белмисез икән. Беләсезме? Рәтләргез, төйәләнмәгез. Менә көн дә иртән чыгып йөгерә башласагыз, ярты ел дигәндә, сабый балалай хис итәсез үзегезне. Сез әллә табибмы? Әйе, мин табибә. Мин кара һәм ак магияләр докторы, академик Гусар дисәң дә ярый. Караны, кара, кара. Синең баш түбәндәге тирәндәге авыры таушала төшкән. Киеленә, киеленә. Бик тизрәк кәрбез. Биш сыянып җитәр. Менә түгел, яңа туган сабый баладай булырсың, киеленә. Рәхмәт, рәхмәт. Эй, эй, эй.

аркасын гына ашканадыр. Бәлки алар икесе дә купальниктан булгандыр. Ә мин карт юлы әллә ниләр уйлап бетердем. Эх, шул чикчеллегем аркасында күрше белән талаша язды бит. Юк, гафу итегез, әкрен.

Кайтырга балтагызмы? Хәзер бит безнең халыкка Ташкентта яшәргә мөмкинлек юк. Үзбәк басты. Менә чүтеп булмасын итте бу сөйлә. Диванны кузгалта алмыйм. Әй, җебегәндә инде.

Үзебезнең күпме сум хатыннар ирсез тилендерә, ә ул бөтен Рәсәйне аякка бастырган. Ул сине дә бик яратып йөри ди. Ий, әллә кайчангыларны искә төшермә инде, Нургаз әкә. Яклап торма шул Дон Жуанны, хыянәтче бит ул. Мин аны әле. Эләккән капканга картлаш. Шал кирәк аңа. Эй, шулай да кызганыч бит. Әйбәт кеше бит ул Әкрәм, нечкә күңелле. Андый кешеләр бәхетле булмыйлардыр шул.

Изән ышкый. Ир эшемени инде бу? Өйне әзерләнә торганнардыр. Кемгә туй, кемгә куй? Сарыклар басып Картаеп торганда нишләде бу атрамы? Нәрсә эшләде? Мәрьям! Ана керәм сиңа. Тагын бер кочак хат алып килдем. Менә Мәрьям, шушындый көнгә калдым инде. Район бутчагып көләдер инде миннән, ә? Мин көлке җыеп йөрмим. Үз мәшәкатем үземә җиткән. Мәрьям, тукта әле, сыртыңны коеп сөйләшмә әле, кил әле, утыраек аңа да, сөйләшәйек әле. Арыдым мин. Арырсың да, шул чакта эшләгәч, шушы яшендә. Минем яшькә нәрсә булган әле? Моңа хәтлем больницка да кергәнем юк. Менә күңелемә генә ничектер кыена. Хатын арты хатын алыштыргач, дим. Эй, Мәрьям, син дә баштан көлмә инде. Син бит миңа бу авылда бердәнбер якын кешем, ә сеңлем кебексең. Рәхмәт инде зурладың. Менә Мәрьям чынлап әйтәм. Сине күргәч, салкын көннәр җылынып киткәндәй була. Салкын кышкы көнне җылы пич янына кереп утыргандай булам бит әй. Син бит мине ярты сүздән аңлайсың. Сиңа комплиментлар да эзләп торасы юк. Тукта әле, Әкрәм, тукта әле. Син нигә миңа сөйлисең боларны? Үзебезнең авылдан булгач, нәрсә сөйләсәм дә ярый дисеңме? Аннан ялгыз хатынның җанын яралау Нәрсә әйттем соң? Бигрәк аңламаем шул хатын кызларны. Соң күчәм бит мин, ә? Аңламайсың, Аңламасаң, бөтен дөньяның хатыннары өстеңә ябырылыр идеме? Каһәр сукканына гәзит эше ул. Кичекмәстән телеграмма сугарга кирәк. Э, башкача борчымасыннар, өйләндем диеп. Өйләндең? Өйләндең дәмени? Өйләнеп бетмәдем дә инде әлегә.

Почтальон әллә хат китергәнме? Юк, юк, хатлар юк. Сеңлесе мин аның. Ә, сеңлесе. Алай булса, казак карты кергән иде бер. Сине эзли иде, сеңлесен эзли иде. Күрмәдеңме? Хәзер чыгам, күрәм. Мәриям, тагын килерсең ярама. Яра. Әйе, кич килерсең әле. Сөйләшеп утырырбыз. Син бит инде хәзер хат ташучы булгач, Көн сайын авылны урап чыгасың бит инде, авылда бит. Урайсың инде эшең шул булгач. Авылда бит инде чирлеләр, э, сырхаулар күп була бит инде, улай бит. Менә син шуларга әйт, Әкрәм Гәрисның хатыны диген. Бик оста давалаучы диген. Хатыны ук түгел дә инде. Нинди чирләрдән давалыйсыз инде? Бөтен чирләрдән дә давалыйм. Мин бит ак һәм кара магияләр докторы. Ата димик дисәң дә була. Менә хакыннан тормассыз, үлешербез. Син бит инде безгә хәзер сеңлекәш булгач туган булып чыгасың бит инде, әйе бит? Шулай булгач, хакыннан тормассыз, үлешербез. Ярар, әйтермен. Сау булыгыз, исән булыгыз. Йә, син мине ул хәтле мыскыл итәсең, ә?

Ай, эләктем мин. Ир артысы менә инде бу. Идән ысқыйм, кер юам. Ә үзе көнне буена көзге алдыннан да китәлмәй бит, ә? Әле бүген ана кинога барабыз ди. Без дә бит кинога яшь җилкенчәк кенә йөри. Ошамый ул миңа. Яратмыйм мин аны. Нечкә күңелле кеше бит мин. Дөресен әйткәндә, бераз куркам да әле мин аңардан. Сихерче магияләр академигы. Шулай ук та Котылып булмас микән ни моңардан, а? Э! Кара, кара, кара. Моның бер юлы бар инде, ә? Әгәр дә мин лаякыл исерек булып кыйлансам, билләһи, үзе үк чыгып качыр әле. Ә кыйнап ташласа? Я милицияга бирсә? Юк, эшләргә тиеш булса ул. Чөнки исерек ир белән яшәүдән хатын-кыз уттан курыккандай курка. Бар, шулай итәм мин аны. Кара регем, нишләп утырасың инде монда? Көн арасында калабыз бит. Эй, бәрәңге кыздырырга куйган идем, кабып җыядыр инде. Нәзифә, Әу. Ташкентта эшләтер ул хәзер, ә? О, Ташкент. Минем яшьлегем шәһәре бит ул. Тукта, тукта, тукта. Ә ни өчен аның белән кызыксынырга булдың әле? Әним шакката мәхәббәтнең шул хәтле көчлелегенә. Кеше яшәгән, торган җирен ташлап, җир читенә дә китәргә әзер. Э, Сезнең дә якыннарыгыз калгандыр инде, ә? Калды. Минем беренче ирем полковник иде. Ул минем бик назлап, иркәләп кенә яшәде. Акчаны бик мул алды. Эшләгән урынында киендерделәр, ашаттылар. Ә персональный машинасы гел минем карамакта булды. Аның дуслары атна саен безгә киләләр, өйдә кунак булалар иде. Мин алар артында фортепианода уйный идем.

Башның авырысын яматырга булдым әле. Менә шушы Әкрәм Галиевичның ихатасына килеп үзем зырылдап әйләнә менә, зырылдап әйләнә. Сиздеңме? Ияргә бетәбез. Әз төрбеттә зырылдавы. Менә сызык салып кына бәрәңге кыздырырга дим. Әйдәгез, әйдәгез, өстәл ягына рәхим итегез. Иң ярап карунан кыздырган сазаклы бәрәңге. Әйдәгез, әйдәгез. Төгез тагы зырылдап. Шушы шәһәрдә тәрбияләнгән зыялы авызым белән синең кигән бәрәңгеңне генә ашап утырасың калды инде. Рәхмәт инде, Әкрәм Галич. Күрше. Бу хатыннар синнән гел канәгать түгел. Берсе өч көннән кача, берсе хаяр, усал. Үзем дә аңламаю инде. Нәрсә җитмәйдер шушы хатын-кызларга? Наз җитмәй, наз. Ана шул наз җитмәсә алар холыксызлана. Син, Җолдас, үзеңнең ана сарыкларны яхшылап карала, кара, тәрбиялә, әйме? Үзең аңламаган нәрсә турында кешегә сөйләнеп йөрмә. Каян килгән зур белгеч? Синең исәпкә санай башласаң, синең хатыннарың бит үзеңнеке дә дүрттән артык итеп.

Аннары мосылманнарга бит инде ул дүртәү фарыз. Дия алмама инде. Әле менә берсеннән ничек котылырга белмәй йөрим монда. Менә килгәннәр киткәннәр киткәннәрен санасаң синең үзеңнеке дә дөрба. Ну мин аны Кура ясап бирермен. Может, дубара да сатып алырмын. Ялланма инде. Җиңгәң, җиңгәң дә риза. Миңа шундый хатын кирәк. Ул инде полковник хатыны булгач, мин аңа өйләнгәч иде. Генерал була! Халым хакына әйтә. Ну, аңарда бер халык, бер сарыктан да артыкны биреп булмай инде. Аңа кулыңа кил, на кулыңа кил. Яра, чук кына битен, ике сары. Әкрам Галишкин агасын бакалабыз. Э, күрше, син табынны карай торайбы? Э, менә мәрхүмә хатынның җылын үткәрергәйме? Э, без тиз генә кинога барып кайтайбыз, яра.

Килмешәк әллә бирмәссең бит инде. Сине яратам. Нәрсә сөйлисең, әгәр Күз яшьләрен агызып миңа сөйләп торды. Аны, аны яратам шул. Бу бит инде әкрен оялчан бит инде. Оят йөрешләренә кадәр якын бит ул ди. Туйга әзерләнәсез түгелме соң? Нинди туйга Вера Федоровна елын үткәрергә әзерләнәбез. Алай икән. Биш бармак пешеребез. Син дә кил. Килсәм дә килермен шул. Тагы. Килсәм дә килермен шул. Тик аның бит теге хатыны. Мин аның хатыны ди бит, теге марҗасы. Шаярталык. Ул бит инде шәһәр хатыннары, ирләр белән шулай шаярып алырга яраталар. Әкрәм, сине ярата ул. Әй, шундый хатынны да күрмәгәч, әйтер инең.

Мине дә атландырып сәләй яме, Әкрәм Галиевич. Нинди тәмле исләр чыккан. Аңына кырдыйсыз инде. Минем дигәнем каян белдегез? Пәйгамбәрдер сез. Иисус.

Бүре гадәтләрен ташлап, хуҗасына гына баш иеп яши торган җанвар. Шул яхшымы инде? Ә без болай да бөтенебездән угайлар инде. Ә хуҗа кем? Телевизор! Ярашкан килдегезме? Сез минем хатларны укыгансыздыр бит? Э, э, чәй эчмәймезме? Эчәрмен, эчәрмен. Башта миңа өегезне, ихатагызны күрсәттегез, Әкрәм.

Хәзер бит һәркемнең өендә магнитофон тора. Теләсәң нинди җыр тыңлап була. Ә минем сарыкларым домбыра көен ярата. Көтсен иркәме килермен, йолдызлар белән бергә.

Мин Кол Һуалланы беләм. Ул гына җитәрме соң? Ул Кол Һуалланы бер мәртәбә җырып чыксаң, биш мәртәбә Коръән укыган кебек була. Алай икән, алай. Нәфисә кайда? Э, бүген индийский кино куйганнар. Халык шыгрым тулай. Ай, малыш булдык, кайтып җитәр әле, адашмас юлларда. Әйе, Молдовшага җиренә кайта бит. Әй, әй. Исәнмесез! Исәнмесез, кем бу? Танышыбыз Диалла. Әйе, мин. Сез? Мангалда күмер төшә мин. Шундый куңган, шундый сөйкемле. Сез бик бәхетле кеше.

Мин шуны аңлап алдым, сез минем язмышым. Игъланыгыз серле бер шигырь кебек язылган. Үз Ләйләсен эзләгән шашкын шагыйрь түгелме сез? Бу юлларны инде мин яттан беләм. Сез, сез... Ул хатларны сезгә дә укыттымыни? Юк, булмас. Әкрәм Галиевич андый кеше түгел ул. Сез ул хатларны урлаган, сез урлакчы. Тукта, тукта, аңлашайык әле. Менә ни өчен мине ташлап киткән икән. Әлеге карына да калдырып китәр хәл юк. Хәзер аңлатам баксызга. Исәнмесез?